Dubartoota kitaaba Ibnu Sa'd Xabaqaatul Kubraa kitaaba jedhu keessatti dubartii 700 dubbate dubartii aalima fatwaa kennan ummata Muhammad keessaa dubartii 700 Ibnu Hajar al-Asqalaanii aalim jaliil aalimticha guddaa san Kitaaba isaa Taqriib, Attaqriib, ka jedhu keessatti ulama'ni ni beekan dubartii 824 dubbate dubartoota muhaddithaat hadiisa rasuula rabbii gabaasan. Ibnu Asaakir kophaa isaatti dubartii 89 irraa qara'e jedhe.

Imaamu Maalik aalimni guddaan addunyaan guutuun dubbattu Maalik ibnu Anas sheekkota isii isaanii keessaa takka dubartiidha. Aa'ishaa bintu Sa'd bin Abii Waqqaas mucattii Sa'd bin Abii Waqqaas irraa qara'e. Sheekkota dubartoonni aalimni guddichi sun irraa qara'e keessaayyi. Imaamu Shaafi'iin aakhira umrii isaatti erga gara biyyaa deebi'e erga gara ya- eh, Masrii deebi'e Ulamaa'ni gurguddaan biyya kana jiru kami jedhee gaafate ka ani irraa qara'u. Shamsu duniyaa. Aduu addunyaa kanaati Imaamu Shaafi'iin. Intala takka jirti as ija hin qabdu. Maqaan isii Nafiisaa jedhamti isirraa qara'i jedhaniin. Imaamu Shaafi'i wa huwa man huwa qad qad assala al-usuula min qabl. Kitaaba ilmii usuulaa qaada lafa kaa'e.

Erga beekaa duniyaa kanaa guutuu ta'e dubartii jala gad taa'ee Nafiisa irraa ilmii qara'e. Osoo isirraa qara'uu duuti itti dhufte Imaamu Shaafi'iin achitti du'e. Dhukkuba kaansariitiin du'e Imaamu Shaafi'iin. Erga isaan du'an janaaza Shaafi'ii na fidaa jettee manatti irra salaatte Nafiisaan Imaamu Shaafi'ii. Janaaza Imaamu Shaafi'ii irratti saamat 30 sana hilyatul awliyaa keessatti waggaa 30 soomte jedhan. Nafiisaan gaafa du'uudhaaf kaatu ummanni sakraan si jabaate dheebuu ni hammaata sooma kana faxarii jedhaniin. Aduu laalaamee jette way dhiite gabbahanii laalan ganaa jirti jedhaniin ajaa'iba qabdan jetteen isin waggaa soddoma guutuu waan an soomuuf Guyyama soomaatiin Rabbii kiyyaan wal gahaa carrama san argadhaadhaaf isa barbaacha guyyaa kana barbaacha soome waggaa soddoma har'a carraan kun natti dhufee faxaraa jetteen sooma hiikaa jettee. Osomaa isin akkasi jirtu osoo aduun gadi hin dhihin ruuhiin keessaa baate duniyatti obboroo kaatee akiratti lulluuqatte nafi isaa. dubartoota fatwaa kennan dubartoota ilmii gurguddaa barreessan taarika isaanii yoo dubbadhen fagaata waliigalatti dubartoota kuma shanii ol aalimni tokko walitti qabe dubartoota saayintistoota ta'an dubartoota ilmii barsiisan, dubartoota fatwaa kennan, dubartoota ulama'a omishan. San keessaa takka eenyu beeytu? Faaximaa haadha Imaamu Shaafi'ii. Imaamu Shaafi'iin Gazzatti dhalatan. Fi asaxi qawli mu'arrikiin. Gazza dhalatan. Faaximaan haadha kaayyoo qabdu, haadha namummaa qabdu. Gazzaan osumaa biyya ulfina qabdu biyya kabajaa qabdu taatuu baay'inaan ulamaa hin qabdu. Mucaan kun duriyyee keessan na jala hin guddatinii. Na harkaa baaragee na harkaa baalagee na harkaa hin bahinii an ummata Muhammadii gumaacha mucaa kana jetteeti dugdatti baattee kiiloomeetirii kuma tokkoof dhibba shan Naggaadee wajjin deemtee Makkaan galti Faaximaan. Imaamu Shaafi'iin gaaf san umriin isaanii waggaa lama. Haadha kaayyoo qabdu laal, haadha Islaamaaf jiraattu, haadha Islaamaan jiraattu. Makkattiin gala- galtee waan nyaachiftu, waan soortu hin qabdu. Waan afaan keettu hin qabdu. Nama jala dalagaa ooltee waan jetteen yaa Ahmad yaa Muhammad jettee Imaamu Shaafi'iin maqaan isaanii Muhammad bin Idriis. Rasuula Rabbiitiin wali galan abboota keessatti. Yaa Muhammad, ani dargaggeettidha silaa heerumuun fedha. Yoo heerume immoo guddisa keetu na harkaa bada. Heerumni kiyya natti haa hafu si ummata Muhammadii gumaacha jette. Faaxima. Waggaa jaha imaamu Shaafi'iin gaafa gahan fuutee qaraatii darasaa wajjiin. Sheeka jala keesse. Yeroo sheeka jala keessu ijoolleen daftara irratti katabattuu fi waan ittiin katabattu qabdi. Imaamu Shaafi'iin garuu waan ittiin barreeffatus waan irra barreeffatus hin qabu. Booyaa imimmaan facaasaa dhufe. Achii waan isaa wayiin bittu gogama gogaadha yeroo sana waraqanni hin jiru gogaa. Bara kudha saddeet keessa kan piriintarri maali wanti gara waraqaa ka jijjiirame duraan kitaaba sadi qofa baatanii deemuuf harretti fe'an ulfaatinarraa gogarratti kataba waan ta'eef gogaa san bocee ulamaa'ni hagana gahu kun Ibn al-Jawziin fa'a fuula miliyoona tokkoof kuma dhibba lama barreesse ummata Muhammadii gogarratti. Irratti katabee sanuu taa'ee harraagessa irraa eega. Dhakaa irra kaahee irratti haa goguuf. Fuula miliyoona tokkoof kuma dhibba lama barreesse. Ibnu Aqiil mujallada dhibba saddeet kitaabul funuun gogarra barreessee nuu fide. Waan ummanni sun diin kanaaf ta'ee asiin gahe. Haati Imaamu Shaafi'ii kaatee mul'ee qabattee Qeeraa gaala itti qalan, bakka lafeelee gaalaa itti darban, dhayxee lafee gaalaa gurguddaa duydaa babal'aa kana isa fuutee irraa dhiiyxee irraa faayxee isa irratti katabi haga gaafa Rabbi nu duroomsu jetteen. Imaamu Shaafi'ii waan jedhu ummani daftaraa fi kaan baatee mana barumsaa deema an lafee baadhee Qaraatii deema jedhe lafe irra kataba imaamu shaafi'i. Yoo lafe irratti katabee lafeen irraa bootaan na jalaa dhumu mana keessa jurra kabiira gabatee guddaa wahii ka waa keessa darbinu qabna jedhe akka saaxini achi keessa kaha jedhe hattam tal'atil jurratu bil azm haga gabateen sun lafeen guutamtee gara geessinu wallaalle jedhe lafeen mana nu guutte jedhe Allah Waggaa saddeet gaafa gahu qur'aana guutuu qoma dhugee jira. Rabbi qur'aana isin haa obaasu. Guyyaa saddeet keessa kitaaba asaxu kitaabiin ba'da kitaabillahi Faaximaan. Isitu aalima aalima guddoo jedhan. Ilmii qaraate kaanat aalima faqiiha. Hatta gaaf tokko mana qaadii ta mana murtii namtichi qaadii murtii keessatti dogongorraan rabbi akkas hin jedhu jettee su- suuraa baqaraa itti qaraatee qabde jedhan haati imaamu shaafi'ii nama ilmii qara'etu gatii ilmii beeka gatii ulama'a beeka nama baratee barumsaaf ba- bakka kennutu ilmaan ofii barsiifata maalitti beeka kummaa nama waan beeku amma osoo ijo- amma dubartiin ammaa maralleen jedhu irra baay'een Imaamu Ahmadii fi Imaamu Shaafii caala aktaraa fi taphattoota kubbaa dinqisiifatu. So mucaan kiyya akka aktaraa kana naa ta'e yaa akhi aktar nama takkaa hantuuta ajjeesee hin beekne ak- aktara ittiin duniyaan. Booda haati Imaamu Shaafi'ii Faaximaan Mucaa naggaadee kennitee waan jedhu seenaa wayita himu, haati tiyya birrii hin qabdu, qixxaa 16 naa dhooyte jedhe rahmatullahi alayhi. Qixxaa 16 naa dhooytee sooqiddaa fi zaytii wahitti naa buuftee naa gudunfitee deemi naan jette jedhe. Qixxaa 16 qabatee deeme Imaamu Sh- Imaamu Shaafii rahmatullahi alayhi. Gaafa guyyaa 13 deemne jedhe. Karaa kanatti Qur'aana yeroo 12 kattame jedhe. Naggaadeen wacaa deemte ani immoo qur'aana qara mucaa waggaa 14 laal mucaa kaayyoo madiinaa wayta gahe imaamu maalikii wal argan imaamu maalik aalimticha guddaa san imaamu shaafi'iin akkuma achi dhaqeen ka'ee haasa'e daawaa godhe imaamu maalik akkana fuula keessa laalee koottu jedhanii hin dhufee bira ta'a mucaa maqaan kee eenyu jedhu muhammad bin idriis jedhama eessaa dhufte makka irraa dhufaa jira eenyu si erge ummaatiyyan na erge maa kitaaba keessanaa qara'uun Nama kitaaba si dubbisu fidattee lakki an kitaaba keessan dura haffazee dhufe jedhe. Achumaa imaamu maaliif kanan laalanii inni araa fi kanuuran ansi keessatti nuura guddaa wahii argaa ifaa guddaa wahii falaa tuxfi'uhu bilmacaasi ma'asiyaa dalaydee akkan dhaamsine jedhanii nuura sana. Gabaasa biroo keessatti yoo namni nama ta'e mucaa kana nama ta'a jedhe Imaamu Maalik waggaa 18 gaafa gahu fatwaa hayyamaniif mucaa daa'ima waggaa 18 fatwaa hayyamaniif Imaamu Shaafi'ii maaltu akkana godhe haadha gatii beekumsaa haadha gatii ilmii gatii diin kanaa beeytutu duuba jira waraa'a kulli rajulin aziimin imra'atun aziima bal waraa'a kulli ummatin aziima imra'a bal Banii Israa'iil sababni bilisummaa banii Israa'iil haadha nabi Muusaati bar. Nama tokkochaa miti ummata biliseessiti dubartiin gaafa hidhattee kaate. Amansiisu jabaata amannaan ni jabaatti dheraayya. Amansiisu ni jabaata amannaan ni jabaatti harkan namaan dhumtu gaafa harkan namaa dhumte garuu duniyaa kana guutuu miila tokkoon dhaabdi.